Hey! Saa asɛm wɔ yi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen o.
Amen. Eti nye nneɛma bebree nye nye biribiara na wobɛtumi ayɛ. Hmm. O Kristo nie nye biribiara na wobɛtumi ayɛ because wondi wo ho. Woyɛ different. Wondi wo ho. Obi na ɛde ba asase yi so. Mm-hmm. Eti sɛ woyɛ bɔne o woyɛ papa o nkontabuo no ba a ɔno na ɛbɛkyerɛ baabi a wobɛkɔ. Sɛ wowu wobɔdi no bɛka asase ase. Na honhom no a ɛwɔ mo no bɛkɔ Nyame hɔ, sɛ ɛkɔ Nyame hɔ a, deɛ ɛbɛkɔ abronsam gyam ne deɛ ɛbɛkɔ Nyankopɔn fie no, ɛno deɛ ɛto gye wo ara. Anwummerɛ yi, wonde wo ho, sɛ wote aseɛ o, sɛ wowu o, ɛn, hu sɛ wonde wo ho. Enti sɛ yɛte aseɛ o. Enti sɛ yɛte aseɛ o. Yɛwu o. Sɛ yɛwu o.
Yɛyɛ Awurade dea. Yɛyɛ Awurade dea. Mete, sɛ mewu o, mete aseɛ o, meyɛ Awurade dea. Te sɛ manka nokorɛ ankyerɛ wo. na me nso medi bɔne na mɛ preachi different thing kyerɛ wo a sɛ mewu a mekɔ hell nyame de mɛkɔ hell straight hallelujah amen nti sɛ manka mɛbɛtra radio so na manka nɔkorɛ no ankyerɛ wo na medaadaa wo na mede tɛkyerɛmadɛ ɛfefa ho na nyame asɛm no manka ankyerɛ wo a Da no ɔbɛka sɛ, Momfiri me so nkɔ. Mamfa wo din ammɛtena radio so. Oh, anadwo nyinaa na mennae mefo adwuma a menkɔ da Awurade nsuo tɔ mpo menna mu menkɔ fie mɛkɔ na meyere me mma nyinaa deda na bia meyere te akonnwa mu ɔtwɛn me na wabrɛ so na ɔtwɛn wɔn nnae anadwo bɛyɛ 10 11

ɛnɛ consideration bi ɛni hɔ ɛnɛ sɛ yɛn fa asɛm a mi te ne yɛ ɛyɛ adum yɛ fɛm ho baabi na wɔn pirikyi ɛn na wɔn ka news na mi dɛbɔ na ɛde to hɔ mi te hɔ na wɔn sɛ o news bi aba ɛɛm yɛ ka breaking news ɛɛm ka okudi hɔ baabi obi te ne kaa mu o ɛna traffic agyam nti kaa no bi ɛntumi nkɔ yɛsi nkurɔfoɔ bi te moto so nipa tu wɔn bo akɔ no tuo ɛwɔ kaa no mu Pɛ pɛ pɛ pɛ bɛyɛ twenty times na making sure sɛ akɔa no bɛ wawu. Awu as. Ɛsɛ ɔno koraa wɔyɛ sɛ nka ɔde car no koraa ɛbɛbɔ ɔmo bi sɛdeɛ ɔbɛyɛ nka ɔno bɛ ɔbɛtumi agye ne ho. Ɛnso so anyɛ yie te sɛ cars no taataa so bumper to bumper. Ɔmo ku no just like that. Na ɔmo adwane kɔ. Ɔmo adwane kɔ. Ɔmo yɛ ɔmo sɛsɛ motor no so paa. Nnipa no mmienu nyinaa kura tuo na ɔmo de fa ahwehwɛ no mu. Ɔwura ahwehwɛ no kɔ soro. Hwɛ bɔne a yɛsi. Wɔn de wɔn wɔn yi sei sɛ. Wonnim sɛ wobɛwu. Wonnim sɛ wokɔ akɔwu. Makra fie sɛ mekɔ adwuma aba. Menne me ho. Bi a radio station yi obi aba wura ha sɛ paapa a ɔkumi. Menne me ho. Nti nti sɛ wobɛyɛ papa a yɛ no sɛsi a. Wobɛsom Nyame a som Nyame yie sɛsi a na dandan te sɛ da bɔne ɛno ɛdɔɔso. Ɛna wɔ bɛgu kuro bebree bebree bebree sɛne bɛba akɔnkɔ ɔmɔ yɛ no saa ɔkɔ sukuu baage bɔ n'akyi sɛ ɔkɔ sukuu mobile phone kura no na nkurɔfoɔ te moto mu sɛ moto no a wɔte bag baako te moto no akyi bag bag na ɔhyɛ mu tuo hyɛ mu mhm. oyi a no yi tuo no hwɛ wɔn so no sɛ fa fa fa phone bra na nka meba no dwane ɔdwane nka okuu no ɛhɔ ano sɛ o ogyina hɔ na ɔde eh, mobile phone no ma ɛno ano no ɔde kɔ nti nneɛma ɛkɔ so no ano ɔden hallelujah amen

Sɛdeɛ ɛsi teɛ no, ɛɛ, sɛ nka atare wei deɛ wankasa, wankasa Nyame rekasa kyerɛ wo, wafa kwan bi so rekasa kyerɛ wo. As, ada sɛ waf, efie wosii abɔnten na nkurɔfoɔ sate rehwɛ wo. Ɛɛ, sɛ wokɔ fie na wokɔbɔ Nyame nkotee sɛ, Nyame afa kwan bi so rekasa kyerɛ wo sɛ atare a wode rekɔ no ɛnyɛ deɛ sɛ woworɔ gu hɔ. Woyɛ nnwom bi, nnwom no a woyɛ no, wotumi sɛ adwuma, adwuma nnwom. Ɛnwom na wɔ woyɛ me atɔ no adwuma nwom wote aseɛ yɛ bɛsere nkɔda bɛsɛ amanfoɔ enti na nyame kasa kyerɛw sɛ adeɛ a woyɛ yi gyae ɛnso so no oo ɛno ana abɛyɛ na ɔbɛtɔ ama nkurɔfoɔ wobɛkɔ hell deɛ na wode wo kra no deɛ na wode bɛyɛ wo nipa dua wode bɛyɛ dɛn sɛ ɛnyɛ wode adeɛ a na deɛ na wode bɛbɛyɛ wobɛbu ho akonta akontabuo no wonni wo kra wonni wo ho no aseɛ no no

bɛyɛ nnɔndu na afei na akora na ɔno yɛ akora bi di kan ba fie bɛyɛ nnɔndu na awo papa na afei na ɔba nnɔndu baako afei na papa na ɔkɔ ɔhwi mu bɛyɛ five o'clock no afei na ɔba nti obiara ni tan ma nkora yi ɛna nkora yi soso ɛdɔɔso ɛna nkora nkorɔfoɔ polu to ɔmo adwene na sɛ deɛ nkɔmɔ de bɛbɛto mu kora de ayi wasɛ bi ɔde bi brɛ mi akora nketenkete a yɛkyerɛ ɔmo sex ɛho asɛm ah hallelujah amen.
na deɛ kuku yɛ yɛte ho koraa yɛntumi mhm. mo sɛ mokɔ akɔfa anɔda de bɛn deɛ bɛyɛ bɛkyerɛ nkɔda adeɛ a mhm. nsɛm sɛ wanyan mhm. buroni kurom oh, eh? na neɛ buroni te ho na na alupɛ a buroni ayɛ no yɛnsua yɛ ɛnima papa a buroni yɛ no yɛnsua yɛ fon so a buroni yɛ no yɛnsua yɛ Asɔre adɔɔso, asɔre adɔɔso nyinaa nso so bɔne no I multiply na saa nkurɔfoɔ nyinaa yɛ nom asɔre bɛn na wɔn ti wɔn ti mu deɛ na ɛka kyerɛ wɔn deɛ na ɛpirikyi kyerɛ wɔn mm. yɛn kɔ ɛɛ eh, second first Corinthians chapter six verse twelve hɔ you are not on your own wɔn de ho Sɛ ɔde ho di a, deɛ ɔpɛ biara wobɛtumi ayɛ me wa. Oh, deɛ ɔpɛ biara. Obi si gya me, me a me bɔ didi no, adɛn? Me a na me de me ho, ɛna me na me de me ho. Baabu me ɛte aseɛ sɛ, wondi wo ho o, deɛ wokeka no woboa. Wondi wo ho, me teɛ me ndi me ho, me de me ho anka makɔ akɔda dadaada. Praise the Lord. Hallelujah. Paul ɛka sɛ, woe unto me if I don't preach the word of God. Aba. Sɛ yɛbɛfira wɔ soma wo a, wonte wo ho. Yɛn nyinaa Nyame asoma yɛ kwan bi so ɛsɛ yɛ deɛ. Ɛka wode ho ayi ayɛ bɛku nka wobɛyɛ sɛ nka sɛ nkɔ akɔda wo. Nsuo agugu kakra yi na wonam mu na wode a wodidi mu kɔ ti moto so na kɔ fie. Awurade a wondi wo ho. Praise the Lord. Hallelujah.
Nka nnɛ ɛdɛ paa nnɛ ɛdɛ nka nsuo ayɛ sɛ mɛkɔ dɛ dadaada. Mɛkɔ dware nsuo no wada.

wowɔ ho kwan sɛ wobɛwɔ ɔpa ne ɔwonofo ho mm. na wode anante mm. na wode abɔ life wowɔ ho kwan sɛ wobɛhyɛ ayi otofista mm. na wode anante obia nka obia ne woni asɛm o okristoni bɛdɛ okristoni wonni ho kwan wontumi nyɛ saa deɛ praise the lord bible sɛ okristoni deɛ wonni ho kwan sɛ wotumi ayɛ saa deɛ no because yɛdɛ woyɛ dɛn wonni ho ɛti ka wowɔ nneɛma nyinaa ho kwan

praise the lord hallelujah hallelujah amen ka wo ho kwan sɛ wobɔ adwaman so yɛ ne nyina na yɛ mm. bɛkɔ kɔ fa yadeɛ sunsum bi a wode na kɔkɔ da no ɛfiri sɛ wode nsa nipa no kɔkɔ daeɛ no hwɛ sɛ wabrabɔ ɛnyɛ yie bio hwɛ sunsum adi n'akyi wokyɛkeyɛ nipa no a ne kɔkɔ daeɛ no hwɛ sɛ saa tam no firi ɔkɔ no hwɛ wankasa yareɛ abɛtɔ wo soɔ hwɛ nneɛma nneɛma problem a abɛ wode aba fie hɔ wode ba busua no mu wode ba ɔyere so wode ba ɔma so ɛfiri hɔ wankasa no wo nipadua no ɛnyɛ yie bio Woka w'adeɛ nyina ho kwan o efisɛ nyɛ wonde wo ho na ne wakɔkɔyɛ ne yɛ nyɛ praise the lord hallelujah ɛnɛ nipa bisa bɔne bɔne na nipa etimi yɛ na ɔmo ani agye ho deɛ woyɛ bɔne ne deɛ ɛne na yɛ amanfoɔ gye ho ani gye ho ɛne esosɔ soɔ ka wo adeɛ nyina ho kwan ɔsɛ nyɛ ne di anaa dɛn. Mewɔ nneɛma nyina ho kwan nanso memma biribiara nhyɛ me so. Menso memma biribiara nhyɛ me so wowɔ nneɛma bebree.

Biribi rehyɛ wo so sɛ kɔ ne no nkɔda. Nipa korɔ no yareɛ wɔ ne ho ɛna biribi rehyɛ wo sɛ wo ne no nkɔ kɔda. Yareɛ wɔ ne ho but wo nyɛ aware. But biribi Nyame so san ka kyerɛ wo sɛ saa nipa no yareɛ wɔ ne ho wo ne no da a wawu awie. Wo sɛ ɛno ara na wo kɔ because ɛkyerɛ sɛ wo yɛ bɛɛma ɛkyerɛ sɛ wo yɛ baa a wo ho sisi so.

aduane nti sɛ yɛfunu nti na amanfoɔ ani abere a yɛkɔ dwogwa mɛbrɛbɛ yi aduane nti ɛwɔ sɛ wobɛfi de wo yere ne ɔma nti baakofo kɔfi kɔsi sɛ sika nyina gu ne bɔtom na ɔde akɔgu aburokye ne wɔdi ne kakra kakra no aleluya wobɛ nti sɛ nkurɔfoɔ kɔ bebrebee no nti na wɔkɔ sɛ wɔbɛnya sika bebree na kyerɛ sɛ daakye ne ho ankyere no daakye ne mma wɔbɛwo wɔn kora wɔnya wɔn kora wɔn ho ankyere wɔn sika no nti wɔnsa amansa nyinaa tax na ɔde akɔ wɔde yɛ ɔno nkoa ne deɛ praise the lord hallelujah yɛnkɔ ɔse dɛn

you can see God without holiness na nti ɛsɛ ɔno kɔ ne sɛn mm-hmm. honam baako na ɔne nipa kɔkɔ yɛ no wɔne ne yɛ da pɛ wɔne na yɛ honam baako mm-hmm. praise the lord hallelujah hallelujah amen praise the lord eti adi na wɔyɛ ne sɛ wɔhwɛ ne yie sɛ wɔn no wɔn no ɛwɔ ndi wɔn ho mm-hmm. na ɔne obi akɔkɔ yɛ honam baako agye sɛ wɔaware no kwan papa so amen o ɛnna adwuma yɛ to sesese gbaa ɛn. wɔbɛkɔ mmaa no nom wii ɛna wɔn nom tramɔ ɛna wɔn nom ayi wɔn nom kokain mmaa o wɔn ne mmarima no nom wii ne kokain wɔn nyinaa nom bi wɔn sa yi wɔn social media mesi nkurɔfoɔ na wɔn yi wɔn social media no wɔn ni wɔn ayi wɔn pie to nya kye sɛ asɛ kye sɛ asɛ.

Wo de honam dua na Nyame ayɛ no. Nyame ayɛ honam dua. Wo woo ba na akɔda no wo suban no wafa bibi foforɔ koraa. Mm. Hwɛ ne yɛ a ɛtitiɛ. Wo ka sɛ A ɔno nso sɛ Z na ɔde firi hɔ ba. Ma nkɔ ɔsɛ me firi hɔ na ɛba. Tena ase ɔsɛ ma sɔre. Tena ase ɔsɛ me to yɛ me ya. Mm. Gyina hɔ ɔsɛ ɔmi nan yɛ me ya. Mm. Kyi sɛ deɛ bɛka biara no wofi sɛ wowɔ saa wo ba na ɔte saa. Wɔde bɛgye akɔda ho da. Saa ne ayɛ nti Nyankopɔn n'ani nyeɛ ho.

yɛnkɔ. Memfa Kristo akwaa menkɔyɛ no adwamanfoɔ akwaa. Ɛna ɔsa ka ne ho bio, ɔhu sɛ ɔhu sɛ ne na mu adwuma adwumansɛm no, Nyame mpɛ saa adeɛ no nti, ɔhu sɛ kaa na ɔka ho asɛm. Ɛmpare me.
Ɛmpare me. Anaasɛ monim sɛ deɛ ɔde ne ho bɔ adwamanfoɔ. Ɔse deɛ asɔfoɔ bi asɔfoɔ bi kyɛ sɛ adeɛ a moyɛ ara no no. Daa sɛ ɛmna me deɛ sɛ yɛ preachi ɔse maame bi bɛka sɛ sɔfo bi wɔ ne kurom ɔkaa sɛ woahwɛ me kasa agorɔ bi na obi die ɔmeɛnkɔ asieɛ na ɛnɛ mɛnya ta mama no paa na no mawie nti yɛnkɔ asieɛ na wo no ɔhunu ɛsɛ woyɛ kristo ne ɛsɛ wotumi disɛne between papa ne bɔne ade bi wɔ a wotumi sɛ nipa no a wɔka no na wofa yɛ na ɛtwerɛ bible sɛ obi pɛ sɛ ɔboa wo ade wokɔ asieɛ kɔdware wo bible yɛ na ɛtwerɛ sɛ ɛsɛ kɔkɔdware ɔpo ano na ɔsɔfo bɛma kɔkɔdware na ɔde sapɔ ne sɛm na kɔkɔdware

yɛnkɔɛ. Sɛ mudu nsia ase anaasɛ munnim sɛ deɛ ɔde ne ho bɔ odwamanfoɔ ho no mm.
na ɔne no ayɛ nipadua baako nipadua baako so aids abɛnya aids mm. ɔwɔ syphilis abɛnya syphilis mm. ɔwɔ yare sunsun bɔne bi na ɛwɔ n'akyi a wobɛnya mmaa no bebree mmarima no bebree akɔyɛ saa deɛ no ɔwɔ sɛ ɔwɔ garden ɔwɔ ne sen ɛpere a wokɔkɔ fa yɛ na na mo asɛ ɔdwuma asɛe ɛna wo blame wo yere sɛ wo yere na ɔyɛ bayifoɔ ɛna woware wo yere na ɔdwuma asɛe ɛpere a wokɔtwe yɛ no ɛna mo ɔdwuma asɛe nyɛ wo yere Wo yere bɔ mpaeɛ ma wo na wote wo tebea baa we nsa ne nkurɔfoɔ we nsa ne mmaa kɔkɔda wɔ hotel. Wowie a bɛkae sɛ wo yere na ɛba yifoɔ. Wo na woahu deɛ ɔkɔ kɔfa ba. Woakɔfa problem aba fie hɔ. Ebi koraa de bi ayɛ wɔn yerenom ama wɔn yerenom ayare awu. Ɔse deɛ ɔyɛ dɛn deɛ ɔyɛ dɛn ɔde bɔ ɔde ɛhɔ bio ɛhɔ yɛ me dɛ. Ɔse.
Anaasɛ munnim sɛ deɛ ɔde ne ho bɔ odwamanfoɔ ho no, na ɔne no ayɛ nipadua baako? Sunsum no a ɔbaa no wɔ no yɛ a ɔde no kɔkɔ yɛ kɔkɔ yɛɛ saa deɛ no, ate aka wo so. Sɛ ɔfiri maame wɔtaw a, ɛnneɛ wankasa ɔkɔmfoɔ baa a, wankasa gyegyeregye. Mmoa tia no baako, ɔgya no baako wɔ ofie. Baabi a na ɔkɔkɔ yɛ nti ɔba wote ka mu ɔsan ho no ɔne wokɔ ɔne wokɔ praise the lord hallelujah hallelujah amen na wote ɔna wonnim ho hwee nti wobɛhu sɛ w'adwuma asate sɛn mm. managing director nkora no a wone ayi ayi nneɛma a ɔsesa bɔ soɔ no mm. ɛno na ɛno na ɛbɛdi wo nya ɛbɛdi wo nya mm. adwuma no bɛsɛe ɛbɛgu bebree adwuma gu just because wɔn didi nkurɔfoɔ bi akyi hɛ nyame a wɔte ase o wobɛsom nyame a som no yie som nyame wobɛsom nyame a som nyame yie ma nyɛ bɔkɔsɛm a nkɔ akristo som woyɛ chameleon christian ma nyɛ calumine christian because body na nyɛ wo dea asase wɔ no nyɛ wo dea na wɔfa bɔɔ bo kuntan because wobɛfiri akɔ ɛnkyɛ yɛnkɔ ɛfiri sɛ ɔka sɛ mhm. wɔn mmienu bɛyɛ honam baako na deɛ ɔde ne ho bɔ awurade ho no ne no yɛ honam baako mhm.

bɛma ne bɛma nkɔda ɔbaa ne bɛma nkɔda mm. ɛno na ɔde bɛma wo a ɔde bɛma wo a na wasɛ wo ɔbɛwia wo ao na ɔbɛyɛ dɛn owia owia na ɔku mu na wasɛ wo na wokɔ hell adeɛ a ɔbrɛ sɛ wohwɛ wɔn ho ano no mm. nti mesi sɛ wobɛyɛ nwunu a yɛ nwunu mm. because ɔseda no ɔbɛpu ɔbɛpu afiri no num

atutu asɛm wobobɔ ɔnofoɔ kakra yɛngyaw yɛngyaw na wopɛ mɛma ne mma wopɛ ne oh my jesus ɛna wote bi aba na ɔwe wo nsa oyere ka yɛngya wokɔ wosɛ woba kora na wobɛsa aboro wo yerɛ kora ka ho wokɔ wadwu a wowɔ sika nti na yɛgya wo aburokyerɛ akɔyɛ saa hwɛ yɛbɛgye lu na wohwɛ adeɛ wapene ho ghana ha wobɛkɔ kɔtua me yɛgya wo because wowɔ sika

Kristoni, Kristoni yɛgu asɔrden bebrebe, yɛgu Ashin Chow, yɛgu ICGC bebree, yɛgu CAC bebree, yɛgu ayi Congress bebree, yɛgu Methodist bebree, yɛgu Presby bebree, asɔre yɛgu baabi bebree, yɛ baabi bebree, asubɔ kora yɛ mɔbi bebree, na ɔbɛgye wɔ ɛbɛgye wɔ ɛbɛgye ɛnu nko a yɛ nti sɛ yɛ ɛnu ano no, gye ɛsɛ gye ɛsɛ na yɛka kyerɛ wɔ asɔrden mu. Deɛ asɛm na yɛka kyerɛ w'asɔredan mu asubɔ ho asɛm yɛnka yɛgyae hallelujah praise the lord communion ho asɛm koraa bebree yɛgyae mm. yɛnka bio nti deɛ na nkyerɛkyerɛ na ɛde ma yɛn mma no mu asɔredan kyerɛ sɛ wobɛdi yie no nko ara yiedie no ɛ mese nkwatentene koraa yɛ yiedie kɔyɛ sɛ obi da mpa so sɛsi a wɔ sika wɔ nsusu no n'ani kata n'ani kata n'ani kata ɔgye n'awu ɔhia obi ama no bɛbɔ mpaeɛ ama no abreki adeɛ no afiri no so nso ɔnyɛ obiara yɛdie deɛ ɛne deɛn obi tumi firi ase kɔ ayi aburokyire sɛ ɔkɔsa ne ho yadeɛ ɔkɔ a ɔmma bio ɔsesa sika no nyinaa de kɔ ɔmma bio sika baage ma ɔmma bio nso obi wɔ ɔkora no a ahia no wɔn so ayi ɔkɔ ɔso sɛ ɛma no koode apɛ na ne ho atɔ no wosi ɔsi yɛdie yɛdie ɛne deɛ ne sɛ ɔtɔ kaa dam ɛnɛ ka a nkurɔfoɔ atɔ ɛbi te kama akɔbɔ no tuo ka ɔtim ɔno ane ka ɔno nkoa na tim wɔ adrɛ sɛ kama ɔtim wakɔ adwuma wapɔw obi kɔkɔ gyina no nkyɛn paa paa paa paa wabɔ no tuo yɛsi bɛbɛ ɔbɛyɛ twenty times akɔ na ɔgyina kyerɛ na ɔhunu saa yi no na ne kaa no bɛn ne deɛ no nti ɔno nso ne ho wɔ so ɔbɔ ho ɔnkura hwee hmm ahohoa ba man mu Te sɛ wopɛ asase koraa baabi a ahan dan mpo a, wo nsa nka. Ayɛ sɛ nkurɔfoɔ bi awoɔ bi na yɛde bɛma wɔn sɛ wɔmmɛgye. Ne obi aso mmonita wɔn. So wɔn kum nipa wɔ fie hɔ. So wɔn yɛ dɛ wɔ fie. Ofie wura no sika a wɔso pɛ nti, ɔde sika no ama ɔde ama wɔn dan no. Wɔn nim nneɛma wɔyɛ mu. Sɛ yɛkum koraa wɔ fie hɔ, sɛ yɛyɛ dɛ wɔ fie, ɛno ara no sɛ ɛno ara no no.

deɛ ɔbɔ nnwuma no yɛ bɔne bɔne nti nyankopɔn ɛhɛti saa deɛ no ɛti deɛ ɔbɛtumi ayɛ saa ɔsɛ ɔpɛfɔm miracle sɛ ɔbɛbɔ adwama ne sɛ ɔno no aduro na ɔde yɛ because nyankopɔn hu humu ne wɔntumi ntena mm. ɛda baako mu ah na david mu ne apɔmɔ ba adaka ne ba obi kɔ so ɔmu deɛ na ɛyɛ no mm. ɛkeke no totwene baabi na ne ɔsɛ wɔte mu no de kɔbɔ adwuma gyina pɔpɛt so mm. na wobɛyɛ nkyɛnkyerɛ ne akyerɛ hwan akyerɛ hwan praise the lord sunsun bɛ na wode yɛ adwuma no hmm. woyɛ ɔsɔfo sunsun bɛ na wode yɛ adwuma no hmm, paul sɛ monhwɛ me hmm. sɛne mesua yesu kristo ah! ɔsɔfo bɛ ne bɛka sɛ monhwɛ me sɛ monsua me sɛ mesua kristo sua no sɔfo bɛ ne yɛbɛtumi akasa asɔfoɔ sɛ ne tumi kasa ɛne yɛtɔ yɛ conscience

akɔmfoɔ nyina tumi sa ɛsa yare o hallelujah ɛna
wɔn mu nkurɔfoɔ sika etwa lotɔ no mɛsɛn ma nkurɔfoɔ abosomfoɔ yɛ ayifoɔ soso yɛ na na bɔ bi busa sɛ sese no ayi miracles no akɔ ayi ne sata na mi mi nya ma nya tam anyina no ɔsɛ ayi abosomfoɔ yɛ miracles ɛna nyankopɔnfoɔ ɛfie so wɔn soso yɛ miracles nti nti deɛ yɛ na yɛn kɔ. Yɛn ne yɛn nkɔ. Wɔn ankasa hwɛ mu. Ne sɛ hwɛ abere aka na yɛyɛ ama wɔn wɔn ani gye ho. Mmerɛ kɛkɛ sɛ kɔfa ayi kɔfa nipa funu efunu mm. efunu nsuo bra mm. ne fa yɛ mmerɛ akrama mu. Yɛn kɔ sie koko dware ho ne ma yɛ mmerɛ akrama mu. Na wɔn ankasa hwɛ baaburo no mu mm-hmm. yɛ kan baaburo no ansa yɛn kan baaburo no mm-hmm. yɛn kan nneɛma nyinaa wɔn nyinaa baaburo no obi kura afei na ɔte ne first.

Worekɔka asɛm bɛn akyerɛ Nyame sɛ, Awurade, mede me nipadua bae, sɛdeɛ mede bɛyɛeɛ? Nyame, deɛ ɔde maa wo no, sɛdeɛ ɔde bɛyɛeɛ no, ɛnini. Ahoɔfɛ na ɔde ma, wode bɛyɛɛ dɛn? Nyame ma voice kama kama kama, voice na wode bɛyɛɛ dɛn? Sɛdeɛ ɔto nnwom hyɛ n'adi no animuonyam. Adwuma nnwom na wode bɛto yɛ.

Ɛ, ka nea ɛbɔ afɔreɛ wɔ meka sɛ ne yɛ ayi yɛyi soso a yɛbɔ afɔreɛ na ɛkɔ frɛ obi sɛ ɔmɛtena ɔmɛyɛ titire ni ɔmɛtena mu ɛy ɛn ɛsɛ ɔna sika wɔ ne ho o ti aseɛ sɛ nipa korɔ yɛ buddhist sɛ ɔyɛ deɛn o sɛ ɔyɛ hindu sɛ ɔyɛ hare krishna sɛ deɛ ɔyɛ bia no obi anfa ho mm. wɔn sɛ ɔsika no nko adeɛ yɛasɛte popono no titire ni ne abɔ ne din kama yɛbɔ yɛ nsɛm ama no yɛyɛ san bɔ mpa yɛ san hyira no aka ho mm. na asɔrɔfoɔ tete asɔrɔ dɛm ho Nhyira no obi anya bio. Bɛgye ne nyinaa kɔ. Ɔbɛgye ne nyinaa kɔ. Ɔse, monyɛ dɛn? Mo ne wɔn a wɔnnye nnie ntwe konnua korɔ. Mo ne wɔn a wɔnnye nnie ntwe nkonnua korɔ. Mm. Ɛnɛ asɔre ɛnɛ baabu no korɔ ne mu apaapae. Mm. Asɔre obi adeɛ ne the best. Obi adeɛ yɛ bɛta se obi. Mm. Hɛ Methodist ni mu presby presby obi mu Methodist ni ɛyi Anglican mu ɔdesɛn ɛɛ ɔdesɛn Pentecost Pentecost nso mu ɛɛ ɛyi ɛɛ ɔdesɛn.

Anaasɛ ayɔnkofa bɛn na hann ne sum wɔ? Ɛwɔ a, obi a yɛatete ne Kristo mu paa, yɛatete ne saa, ne maame papa tete ne Kristo mu saa, ɔbɛnyini, onyini, ɔkɔfa obi a, ɔkɔfa obi adamfoɔ, anaa ɔkɔfa ɔbaa bi a, a waware no a, ɛnɛ ne Kristosom asɛe. Obi akɔfa obi nso so a, ɔkɔfa n'adamfoɔ, anaasɛ obi nso akɔ akɔware obi a, ne Kristosom asɛe. Secondary school yɛ a yɛkɔ no, nkurɔfoɔ akɔfa nkurɔfoɔ bi anamfo wɔ hɔ ama wɔakɔyɛ supisupi. Ɛn, nkurɔfoɔ bi nam secondary school, Kristoni a wɔatete no, wo ba kɔ sukuu, Kristoni a wɔatete no, ɔkɔhyɛ sukuu mu hɔ, wasuasua nneɛma bɔne na ɔde bɛtena fie hɔ. Wankasa wo ba, because woante wo ani anhwɛ no, wonni time, nti wo ba no ɔkɔsua nneɛma bɔne wɔ sukuu, wo ba bu sɛ watema na ɔde di n'atam, obu sɛ ɔsema na ɔsoma ni adagye, obu sɛ ɔsɛ wo ne wo ba nni nkɔmmɔ, eti ɛsɛ na wo ba no ne nnamfo ɛna makyerɛ no suban bɔne bebrebe, yes, ayi, eh, masturbation, bebrebe, yes,

woyɛ kamanian christian hmm. wo body na wode yɛ saa deɛ no wobɛbu wo akonta womfa nsuma baabiaa ɛnkyɛ koraa hmm. ɛnkyɛ praise the lord mesɛ ne sɛ deɛ ɔpapa yɛ wowu yɛ nnɛ yɛ a wɔka ne ho asɛm sɛ ne wonim sɛ bɛkɔ no abia nkɔsiesie ne ho but ɔnim ho hwɛ bikɔ de yere kora te hɔ ɔtwɛn no oh. sɛ ne buafu sɛ ne kuru kora mmaeɛ na ne kuru kora ne wɔ mmaeɛ a dɛdɛɛdɛ ɔma yɛ ɔma ringi fo bi ɛbɛ ringi saa gye sɛ neta ɔma bɛfrɛ no aka kyɛn sɛ ei ebia sei na asi ɛbɔ mpa sɛ nyankopɔn

woyɛ deɛ nkurɔfoɔ no nam yɛnkɔ wodɛ yɛnkɔ anaasɛ kyɛfa bɛn na ogyidini ne deɛ ɔnye nnie wɔ kyɛfa bɛn ɔsɛ nyɛ ɔma ɔse awurade awurade nyina na ɛbɛyɛ dɛ ɛkwa soro ahima mu yɛn nyina yɛka awurade yɛbɔ awurade din ba ne yɛn nyina na ɛbɛkɔ ahima mu dodoɔ no a bebree bɛka ade ntia yɛ sɛ ɔbɔdi na ɔbɔdi woakasa trase na ɛza me ho deɛ ɔde ɔbɔdi yɛ trase na ɛza me ho deɛ ɔde ɔbɔdi yɛ yɛ nsanom ayɛ ɔsɛ atwam Grawa no yɛde asi wo yam. Woa na wokɔfa grawa no asi wo yam. Ɛna wo ne wohwi biara. Sɛ wo nsɔre sɛ woekɔ na woeba yɛ a, tumi tutu ayi, ayi bi ayi. Ɔka sɛ kyerɛ sɛ wɔn wɔbɛnom katin baako na wɔn yɛ. By this time, wɔne obi yere kora si ayi bi aba. Wɔne girlfriend bi si bi aba, ne yere te fie twɛn no.

praise the lord hallelujah hallelujah amen ɔde sika no ɔde kɔ ayie kɔbɔ nsa kokoti wɔnyɛ ne yere ho adeɛ ɔde sika no kɔ ayie kɔbɔ nsa deɛ na wode wo nipadua yɛ wonka nokorɛ wonka nokorɛ woyɛ torofoɔ wonka nokorɛ mewɔ he mo so mewɔ ha ɔnka nokorɛ da awieɛ no mesi yɛn dada obi a o

Asɔre a wokɔ no, nsa bɛn ne nneɛma a egu asene ne nkaa a ɛhyehyɛw ne kyɛn ne nneɛma nneɛma egugu asene bebree bebree wodi yɛ dɛn? Ɛn? Wakɔgye wakɔgye bambɔ bi egu asene ebi akɔgye bambɔ yɛ kaa ɛhyɛ no na ɔde te asɔre dɛm. Kɔ na kɔtena fie yɛ na yɛnkɔ.

Anwummere, mepɛ sɛ wo ankasa woɛsa me ho na woabu wo ho fɔ. Wo ankasa wobu wo ho akonta. Nyɛ me na mɛbu wo fɔ. Me mamma, ma, mamma sɛ mɛbɛbu wo fɔ o. Uh, Paul se mamma sɛ mɛbu wo fɔ. Hmm. Na wo ankasa ɛsɛ wotena ase na woɛsa me ho na wohwɛ sɛ adeɛ a woyɛ no, wonam kwan, kwan tenene so. Adeɛ a woyɛ no, sɛ Yesu ba a, wobɛkɔ heaven. Adeɛ a woyɛ no, sɛ Nyankopɔn ba a, wobɛkɔ akɔtena ne nkyɛn ana, anaasɛ wobɛkɔ bronsam gyam. Sɛ ɛdɔn no bɔ mu krenn na Nyame ba a, ɛpɔpɔtɔ mese da ayi abɛn no bɛbɔ mu no papapɔpɔpɔpoo Yesu bɛyi ne ho adi no Satan na ɔba no sɛ wenade wɔmma ne sɛ agomono so bio na Satan no bisa sɛ ɛhe na abɛtena ɛhe na abɛtena ɔsɛ na mekɔ mekɔ kɔsiesie soro hɔ ama mu a sɛ mese mekɔ akɔsiesie soro ma mu na meba bɛfa mu akɔ efie bɛn na abɛtena mu

Wodu baabi a na ɔka bɛn deɛ ɔdaadaa ne ho abosoma ɛfɛn sɛ abosoma ne kotra abosoma kotra daadaa ne ho ɔba na sɛ ha yɛ red a ɔsɛ ɔbɛda ne red sɛsi a sɛ ha yɛ black a ɔbɛda ne black sɛsi a baabi sɛ ah na obi tumi kɔfa ayi ayi ayi apɛtɛsi gu sprite bottle mu na esi ne nkyɛn na ɔde ayi straw ahyɛ mu na ɔtwe na wokɔka sɛ ɔma no bi nom ɔma obi nom da because adeɛ ɛgum no ɛne bebrebe wote aseɛ wada ne ho abosoma kotra baabi a baabi a nneɛma bɔne wɔ no, wowɔ hɔ, baabi a ne bɛpɛ fa so no na wowɔ hɔ. Nti yɛhu yɛhu sɛdeɛ wosi teɛ. Woyɛ sum mu na wosan wɔ hann mu. Na twaka bɛn na hann ne sum wɔ?
Na monka deɛ ɛyɛ fi, mm. na me nso magye mo, mm. na mayɛ mo agya, oh. na moayɛ me mmarima ne me mm. mama. Mm. Nti woyɛ woyɛ nyame nipa, woyɛ nyame akoa. Deɛ na kwan wonam so woyɛ nyame akoa.

Korintofo ma edi kan no ara ti mmiɛnsa, nkyɛmu du mmiɛnsa ne aduonu mmienu kɔsi aduonu mmienu. Ɔsɛ na obiara adwuma bɛda adi, ah. na ɛda no bɛyi no adi, ɛfiri sɛ ogya mu na ɛbɛda adi. sɛ wode biribi ahyɛ gyam bankye sɛ sɛ wode sɛ wodwa bankye si hɔ a wohunu sɛ bankye no ɛnyɛ o na wode wode gya ka no a ɛna hu sɛ sɛ bankye no ɛnyɛ Hallelujah. Sese de wohunu. Wohunu. Mekae sɛ 83 combine. Ekoto branch a. Yɛde si gya so wie ne yɛhu sɛ sɛ branch no nyinaa sɛ. But yɛsi hɔ a very good. Yɛdwa wie a yɛhu sɛ yɛyi ne nyinaa tu agu. Nti ɔse dɛn?
Ɔse obi biara adwuma bɛda adi. Ae, nti yɛnkɔ.
Church ne yɛnkɔ. Na ɛda no bɛyi no adi. Ɛbɛ, ha yɛnkɔ. Ɛfiri sɛ ogya mu na ɛbɛda adi. Yɛnkɔ. Na sɛdeɛ obiara adwuma teɛ no. Sɛdeɛ obiara adwuma teɛ.
Ogya no bɛsɔ ahwɛ. Ɛbɛsɔ ahwɛ.
Ɛyi, ti yɛ de gya no sɔ odwuma hwɛ ɛbɛyɛ dɛn? Ɛn? Wowɔ asɔre mu kɛseɛ paa mpa. Yɛ de gya no sɔ odwuma hwɛ a ɛbɛkɔ akɔsi sɛn? Yɛn kɔɛ.
Sɛ obi adwuma a wɔto asi soɔ gyina a, obenya akatua.

Wo asɛm a wokekae no nti, asɛmpa na wokaeɛ no anaa asɛmbɔne na woka kyerɛ nkurɔfoɔ? Ɛnɛ nnaadaa sika nkurɔfoɔ pɛ nti, nnaadaa na wobɛtwa sika akɔkɔ daadaa nkurɔfoɔ. Akristofoɔ yɛn nyinaa nso yɛ Akristofoɔ. Akristofoɔ ɔsɛ o Bible nyame na Yesu na awu na yɛgye ho nsɛm a hɔ na ɛka kyerɛ wo wode Yesu din sɛ di fɛ ɔka ho ɛsi da yɛ na yɛyɛ sɛ nyame ɛwɔ akyirikyirikyirikyirikyiri ɛwɔ sɛ nyame yɛ wɔ kyirikyirikyirikyiri

Yɛn nyinaa, awufoɔ ne ateasefoɔ nyinaa, atwa sɛ wɔakɔpie Yesu Kristo atemmuo gya no hɔ.
Ɛhɔ na ɛhɔ na ɛhɔ ne me concern. Nyamesom nyinaa no ne ti ne saa deɛ no. Nyamesom a yɛsom nyinaa ne ti ne saa deɛ no. Atwa sɛ wɔakɔpie Yesu Kristo atemmuo ano. Atemmu no, gye sɛ na wokɔka atemmu adwa no anim hɔ. Obiara anya deɛ ɔnam ne nipadua so yɛɛ no. Deɛ obiara anya ɔnam ne nipadua so yɛɛ no. Papa o. Sɛ papa o. Bɔne o. Sɛ bɔne o.
Sɛdeɛ ɔyɛ. Sɛ wodi awu o.
Sɛ woyɛ papa o. Sɛ wopɛ mma o. Sɛ wonum nsa o. Sɛ wobɔ korɔno o. Sɛ wodaadaa nkurɔfoɔ o. Papa o bɔne o, sɛ woboa nkurɔfo o, ɛnɛ ɛnɛ yɛagyae asɔre kɔ, yɛagyae ahiafoɔ no ne ayi akunafoɔ no, yɛato ma gu sɛ wobɛdi deɛ o, sɛ obi obi amfie mu bio, survival of the fittest. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Nti wɔ se dɛ.
Ɔse

ɛsɛ ɔkama wa fie guo na ɔkɔkɔ fa ɔkɔkɔ tafere ɔfie no ɔkama fi guo na ɔkɔ ɔsa kɔfa mm. because woyɛ foforɔ dada na atwam nti deɛ woyɛ no bɔne ne a wopɛ akyɛw nyame de akyɛw sɛ sɛ ana wokɔ asa akɔkɔ dwa adwen bɔne ɛwɔ obi ho ana akɔfa obiara ho adwen bɔne ana akɔkɔ sa akɔkɔ di awu ana sa akɔkɔ kɔ dwaman ana wafiri mu dada ana na wosa akɔyɛ bɔ wɔ su woyɛ wotirinini mm. ade nti na wokɔ asɔre na wokɔkɔ yɛ nneɛma bɔne a wɔn a

Mede asɛm bɛsi ha sei, dasani yɛbɛtoa so. Nyame nhyira wo wɔ Yesu gyidi mu.
Amen. Amen.